Hemmäňize salam. Eger ýadyňyzda bolsa, geçen sapak Android Studio-ny install etdik we Flutter-yň we Dart-yň pluginlerini install etdik, dogrumy? Eger Sypdyran bolsaňyz, onda täzeden aýlanyp şo sapaklary görüp, şul linki çykarar ýaly zat etmegi ýatdan çykarmaň. Sebäbi şeýdip başlap bilýäs. Eger taýyn bolsaňyz bolsa, geliň onda şoň üstüne basyp, biziň birinji Flutter application-ymyzy ýasalyň. Şu taýda-da Flutter application saýlaýas we next diýýäs. Bärde-de islendik ady berip bilersiňiz. Bizi bärde test etmän et, dogrumy? Testiň aşakdan çyzyk app diýip ýazýas. Eger iki söz ýazjak bolsaňyz ýadyňyzdan çykarmaň, aşakdan çyzyk edip ýatmaly bolýas. Indi bärdäki näme etmeli zadymyz Flutter SDK Path-y ýadyňyzda bolsa sistemada näme diýip beren bolsak şoň ýalagy edip bermelidigini ýatdan çykarmaň. Özem edip berýär ýaly awtomatiski eger bellemedik bolsa ýagny şol zady bellemedik bolsa bärden alternatiw görnüşde şeýdip üç nokada basyp flatteryň nidedigini şeýdip görkezip bilersiňiz ýöne şuny görkezmek hökman möhümdir tapawudy ýok özem goýup berýär ýöne siz ýene-de üns beriň e, project locationda bolsa tapawudy ýok islendik ýere goýup bilersiňiz şul häzirki biziň ýasajak bolýan applicationymyzyň çykjak ýeri bolar Ol nirde bolsadam tapawudy ýok. Barybir biz test edip durus bärde. Descriptionam ýazmagyňyza gerek ýok kän. Dowam etýäs. Company domain diýenem example nokat com diýip şoň ýaly edip özüňiz goýup bilersiňiz ýa-da öz domainiňizi goýup bilersiňiz. Kän möhüm dä. Ýene-de finish diýýäs. Indi başladyk munda. Bu taýda biz applicationymyzy ýasaýas. Gireniňizden soň bolsa eger üns berseňiz şu taýda main nokat dart diýen faýlymyz bolmaly Android Studioda. Bul eýýäm bize Flutter team tarapyndan bizlere ýazylan birek application, sanaýan application. Muny bolsa iş etdirmegimiz üçin birinji emulator gerek bolar, wirtualnyý ýa-da bir dewaýs gerek bolar. Ony etmegimiz üçin hem hany ýokarda sag tarapda telefon bilen Android-iň icon durandyr, dogrymy? Şonuň üstüne bassaňyz, ol AVD manager. Şular ýaly zada gelersiňiz we create Virtual Device diýýäs. Indi bolsa performansyň ýa-da gowy işlemegi üçin Nexus altyny ýa-da Nexus alty P-ni saýlap bilersiňiz, tapawudy ýok. Ýagny şol ikisinden birisini saýlaň we Next-a basyň. Indi bärde bolsa sistemanyň operating sistemany seçýäs. Haýsy gerek bolsa özüňiz üçin saýlap bilersiňiz. Eger install eden bolsaňyz diňeje şoňalyk Next edip basýaňyz ýa-da bolmasa Şu downloadyň üstüne bassaňyz bu skaçat edip başlar. Birazjyk wagt gerek bolar garaşmaly bolarsyňyz sabyrly boluň sebäbi köp birazjyk wagt çeker. Eger hawa indi boldy download edip bolandan soň bolsa finişe basýaňyz we meselem operating system paýada oraya haýsy bolsa birine basyp Next-a basmaly bolýas. Bärde-de, meselem, AVD menejeriň ýa ady salýas, meselem, telefonyň adyny. Islendik zat goýup bilersiňiz ýa-da enable device etmeli bolýas. Ýöne iň esasy zat bärde performansy güýçlendirmegimiz üçin emulated performance grafiksi şu taýdakyny biz awtomatikden hardware accelerated-e geçirýäs. Näme üçin şuňa geçirer. Sebäbi Nexus 6-ny saýladyk biz. Ýagny şu gowy iş etsin diýip, şoň üçin ýörite şony saýladyk. Hardware Accelerated saýlanandygyňyzdan soň Finish-e basyň. Indi biz taýyn eýýäm. Ýagny biziň Virtual Device-ymyz hem taýyn boldy. Indi muny iş etdirmegim üçin hem ine gapdalda Play button bardyr şo taýda. Şoňa basyň. Birazajyk wagtdan soň şu ýaňky saýlan telefonyňyz çykar ýüzüne. Ine, size täzeje bir telefon kompýuterde. Indi biz näme eders? Şu Windows ýapaly we ýaňky ýaly islendik wagt siz täze telefon saýlap bilersiňiz DVD menejerden gidip. Indi biz şu taýdaky sample kod bar, ýaňky bizlere başda berlen şony test edip bileris bärde. Sebäbi saýladyk eýýäm indi ýaňky ýalyk Android SDK şony näçe sanyk telefonda bar etseňizem indi şu taýdan saýlap bilersiňiz meselem Nexus saýlaň ýa-da başga Pixel saýlaň şu taýdan näçe sany telefonda haýsy gerek bolsa özüňize basyp saýlap bilersiňiz. Indi bizde häzir bolsa Android SDK ýaňky ýaly näme bar bolany üçin şony saýlaýas. Birek bolany üçin indi şu taýda-da play button ýene bir gezek basýaňyz işläp başlarynda. Indi progresi görmegimiz üçin hem näme etýäs? Şu taýda Gradle birazjyk wagt çekýär. Başdak işletmegimiz hemişe wagt çekýär. Konsolda görýäs meselem nämäniň nädip işleýşi, ýöne şu şu taý konsol bolýar. Birazjyk garaşyň häzir işläp dur. We eger olam taýyn bolanda soň indi loading diýen neme aşakdan aýrylýar we ine görşüňiz ýaly biziň applicationymyz taýyn ýaňky flutter team tarapyndan berlen we gaty simple applicationdyr bul gaty diňe basýaňyz basýaňyz plus sanaýyp gitýär. Bar etýän işi şol sanamak bärde. Indi bu näme diýmek? Eger-de şul basgançaga çenli gelen bolsaňyz, diýmek Windowsdaky adamlar, şuny etýän, setap etýän adamlar, eýýäm siz muny başardyňyz diýmek. Indi mundan soň özüňiziň ýörite application-yňyzy ýazyp başlap bilersiňiz. Biz eýýäm taýyn mundan soň dowam edip bileris. Hany onda hemme kim üçinem good luck!